Tolo-kevitry fahefatra, Petra-kevitry indro telo lafa anankiroa, ABC, DEF, ka AB mira DE, AC mira DF. ary ny zoro eo amin'ny A sy D mitovy, izany hoe BAC mitovy amin'ny zoro EDF. Tsoa-kevitra azo atao avy amin'izany, ny fototry ny telolafy ABC sy DEF mitovy ihany koa, izany hoe BC mir EF. Izany hoe mitovy ireo telolafy ABC sy DEF. Porofo. Indro ny telolafy ABC sy ny telolafy DEF. Ka AB mira DE sy AC mira DF. Indro ny zoro BAC, izay mitovy amin'ny zoro EDF. Ny tanjona dia ny hanaporofo fa BC mira EF ka hampitovy ny telolafy ABC sy DEF. Kanefa, raha ataingina eo amin'ity telolafy DEF ny telolafy ABC, ny teboka A mipetraka eo amin'ny teboka D, ary ny tsipiky mahitsy AB ambony ny tsipiky mahitsy DE. Donc, mira amin'ny teboka E na mifanindry amin'ny teboka E ny teboka B, noho ny maha-mitovy. Ny tsipiky mahitsy AB sy ny tsipiky mahitsy DE. Noho izany, satria mira AB sy DE ity tsipiky mahitsy AC koa mira amin'ity tsipiky mahitsy DF. Noho ny maha noho ny maha mitovy ny zoro BAC sy ny zoro

TBC. Satria raha mira amin'ity he, TB, amin'ity ef, TC, nefa tsy mira amin'ity BC, TEF, dia hamaritra velarana ireo tsipiky mahitsy anankiroa ireo. Fifanapahan-kevitra araka ny ankin-kevitra voalohany. Noho izany, mifanindry amin'ity fototra EF ity fototra BC. no sady mitovy aminy araka ny iombonana fahefatra, izany hoe ny zoro ABC mitovy amin'ny zoro DEF sy ny zoro ACB mitovy amin'ny zoro DEF. Noho izany, mitovy daholo sy ny lafy sy ny zo eo amin'ireo telo lafy anankiroa ireo. Noho izany, mitovy ireo telo lafy anankiroa ireo. Tolo-kevitry fahadimy, Petra-kevitry ABC telo lafy miraranjo eo amin'ity teboka A. Tsoa-kevitry ABC. Ny zo ABC mitovy amin'ny zo ACB, ary ny zo FBC mitovy amin'ity zo GCB, na koa hoe ity zo CBD mitovy amin'ny zo BC. Porofo. Indro ABC telo lafy miraranjo ny lafy AB izay mitovy amin'ny AC, sy indro ny tsipiky mahitsy BD sy CI izay nosoritana, avy amin'ny fitsipiky mahitsy AB sy AC avy, izany hoe azo tamin'ny fanohizana ny tsipiky mahitsy AB, fitsipiky mahitsy BD, ary azo tamin'ny fanohizana ny tsipiky mahitsy AC, fitsipiky mahitsy CE, izay azo atao araka ny tolo-kevitry faharoa. Ambara fa ny zoro ABC mitovy amin'ny zoro ACB. ary ny zoro CBD mitovy amin'ny zoro BCI. Indro manko F teboky nalaina anjamba ambony BD sy indro AG voaesotra tao amin'ny tsitsipiky mahitsy lehibe AE. AG mitovy amin'ny tsitsipiky kely AF araka ny tolo-kevitry faharoa azo atao ny manesotra an'izany tsipika mahitsy AG izany. Tohizana ihany koa ireo tsipiky mahitsy FC sy GB, araka ny ankin-kevitry voalohany. Raha ny marina satria AF Mira G sy AB Mira C, donc FA Mira GA sy AC Mira AB. Mamaritra zoro mitovy koa izy ireo, izany hoe ny zoro FAG. Noho izany, ity fototra FC dia mitovy amin'ity fototra GB.

mitovy amin'ny zoro CBG, ka ity tavela dia ny zoro ABC mitovy koa amin'ity zoro ACB, araka ny iombonana fahatelo. Eo am-pototry ny telo lafy ABC izy ireo, ary ny zoro FBC koa mitovy amin'ny zoro GCB izay eo am-potony ihany koa. Noho izany, amin'ity telo lafy miraranjo, mitovy izy samy izy ireo zoro, eo am-pototra, ary raha lafy mitovy no soritana, dia mahazo zoro mitovy izy samy izy koa eo am-pototra.